nä twetĩtio kinya gĩa kĩ na ithuĩ ti kĩo gĩkĩ ithuĩ thuo ndegũgĩkĩoya ithuĩ mũkwa tiguo ũyũ okorwo okorwo atigire ngona gũkũ ngũguo cikũmũria no tondũ nĩ wetirio rĩ tũtiramenya harĩa mahĩngĩca nĩ tokorwo nĩ awĩkĩtie riko ĩĩ nĩ ũndũ wa kijana ĩyo ĩretwo mũthama kana tiguo nĩ haha he raũ Eh? raũ ũyũ nĩ wa kũratha mbũri cia magongona ta icio tũgũthĩtwa rĩ ũmũthĩ akorwo nĩ ũkũigua ũgĩtahĩka nĩ ũndũ wa- wa raũ ũmenye nĩwawona na wĩna mũkonyo eh? raũ to kahiũ ka ka raũndi ka ka kĩrĩa nĩwona ke Ndiĩ kana nĩmũrona haha? Eh? Ũcio tu hau. Eko. Thu. Mũthuri ti thu. Tondũ kĩhĩ gĩkũrũ na ithe nĩ ũndũ ũmwe rĩ. Ithe tu ũkĩoya indo ici cia cia mũthuri. Nĩ wamũkĩra raha ũyũ. Eh? Nĩ wamũkĩra raha ũcio. Mũkũyũ nĩ wa mami. Na kenya gĩkĩ kĩambakĩ. Nĩwamũkĩra? Rĩrĩ nĩ ithanwa. Nĩwaiguĩte nĩrĩtĩtie? Wee, ũkwendia airĩtu ũheane. Ndũkaheane airĩtu. Na ikinya rĩrĩ nĩrĩo gwĩka atĩa? Gũkinya. no gukirathima kia mugongoni iri mura ni ithanwa tigacembe ni itha aithe tiri uri na iri tungu atigire kå tutikumũria rũrũ nĩ ruo rũkuĩte mũritara rũrũ rwĩtagwo atĩa rũhiũ rũu nĩ rwa njora

nigetha na ruo rwaku rucumukage njo nigetha ugacira njukwa na tho ye kana ndirario ria kuri tathii murore riu uraigua mundu tarora haha nyeri transformer irukitio cigana transformer irukitio cigana nyingä nä kä ĩkũremwo nĩ gwa nĩ gwakia itaragĩakia turaciboma icio ikĩrĩ ciakĩ gĩtoĩ kũrirwo ĩgĩethwo ĩngĩ na rĩu na iria irethwo tondũ yakwa nĩ nĩ timamu na ndĩrĩ na thĩna na niĩ ndĩhĩte mathirĩ onakorwo wĩta kairĩtu ka mĩaka ikũmi na ĩtano

rũhiũ rwa njora rũrĩ o njorai na no hana ta rũgũcomoka rũgeka nja rũgatuĩka na nĩ kĩrĩ kĩratũma rũtuĩke Rũhiũ- ĩ, nĩ mũraigua inyuĩ rũhiũ rwa njora rũrĩa gũcomoka ciana rĩ ikumana kwa andũ aitũ nĩ ikuoneka mutigike maundu macio akorwo ni mundu utari eh, eh, muthuri gue kuo no gukira arakira akauga ati ni atwarire ni atwarire na ndari atwara ruhiu rwa njora ruguikara uki twi amwe ruguikara umo na nathare ithuĩ thiĩ ũkĩhinga ciothe tũgwĩka atĩa ta njĩrani tũrehe mathi tũrehe mathi nĩguo twakinya hĩndĩ ya kũrehe mathi rĩ tũtige kũribai kũribaika tũrehe mathi rĩ tũcoke tũkaribai kana tiguo ni ũrenda gũcokia na ũmenye ũmenye rũcomo arangire mũciĩ arangire na mũciĩ ũrangĩre mũciĩ na na ndangĩre kabuti ya mũthuri rĩ nguo ya mũthuri githĩ ndiagetagio na thiĩ ti weno twĩ nayo na nĩyo ndĩranengera thuu nake arangĩre ona kwĩna he Tiguo? Ĩni, na njohi ĩyo tũtige, njohi thumu ithuĩ tũtirauga ĩ twĩna bata nayo, no njohi ĩrĩa twanyuaga ya mũgĩkũyũ yarugagwo na mũratina na kĩgwa na kĩ kĩngĩ na ũkĩ na kĩ ĩ maĩ gĩbatiakĩrĩ ho ĩyo no ĩkũrage ĩno ĩranyuona haha ithuĩ tũrauga tũrĩ athuri a kĩama kĩama njohi ĩyo nĩ thi nĩ tũtigĩrwo ĩrĩa yarĩ itũ ya gwĩka atĩa ya kũrathima na tũmĩtaga ndathimi na njohi ĩyo yaheagwo mwanake ta rĩu thuo akorwo ndarĩ na mũirĩtu angĩendia anyua njohi yaũ ya arĩa mendetie we akendia rĩ yake ya kwendia egũikara ũguo nginya gakinya mũirĩtu wake nĩ ahi nĩgetha angĩreherwo rĩ ndigũkĩmuonia yo ndamenya nĩ ahika nĩngũmwĩtĩra gwakwa nyue rũhĩa rũmwe twĩ hamwe kuoguo njohi ndĩanyuagwo nĩ anake ũguo andũ marenda kũnyua na kĩrĩa kĩratũma andũ manyue njohi ĩyo nĩ tondũ magongona nĩ mwaregire kũmeka na magongona no nginya mekwo Jesu akiuga ndinoka gutharia watho wa Mutha ndoka gwikira ki akiuga ati ukuiya ukiiya uye muthigito uyu wa wanjaũ ni ukuya uthie naguo no ungiwiririria ni wikite atia ni uyite koguo watho wa Jesu ni muritu gukira ucio wari wa Mutha thai athuri thai Yangwe. Yekire hau. Mwana mkuu yule. Ucio kona nyabura. Eh. Thiĩ na mbere kana tũinũke. Rĩu gwĩthiĩ na mbere ndakĩrĩ njiaro racio. Harĩ o na igĩ. Aiganire gũkinya ici. Eh? Eh, ya thuo, ya thuo, nĩ thuo nĩ arahete. Uyu. Eh. twarĩkia gũcina ndera rĩ ona tũtanacina ndera rĩ twakĩhĩtũkĩrĩra hau rĩ ũyũ na haha mũririkane he mwatĩ wa kĩrĩa wa kĩ Eh? nĩkĩrokĩte na mwatĩ wa kĩ wĩtagwo wa kĩ wakĩrĩra ndauga wakĩrĩa na ndigũkĩria hau mwatĩ wakĩrĩa mwatĩ wakĩ wakĩrĩa nĩ ũngakĩria hau aca aca nĩgetha mwatĩ ũcio naguo ũciare Thuo ũyũ mũthuri ũyũ ũratwendeirie mũirĩtu nake akona mbũri cia gwĩka atĩa cia kũgũranĩra kĩ no gwĩ thuo ndĩna ndĩna mbũri ndĩrenda ĩtagwo ya kĩ? ya kĩhato nĩgetha nake oke twaranĩrie nake akĩnjĩre marĩa twanahĩtania nawe nĩ me- nĩ mathira marĩa twanakorwo tũkĩaria moru nĩ na tũtume ndũgũ ya gũthiĩ ĩthiĩ na mbere twĩ hamwe ekũrehe thenge eh? ũrehe thenge na na ndũrũme ya kũho ya kũhoria tondũ thenge thenge hingo ciothe ũngĩgathĩnja gwaku ũkorwo thenge ĩyo ndũkũhoria na ndũrũme nĩ haro waiga mũ mũciĩ Muga andũ amwe ndĩiguaga makiuga atĩ atĩ ng'ondu ndingĩ atĩ ĩhana ĩhana ĩhana. Ũgathĩnjĩra ciana ciaku thenge mũciĩ na thenge nĩ yatatha mũhiũ na nĩ ya haro na yarĩ ya gũtunyana atĩ mũhaka ũyũ wĩ haha rĩ nĩ mũkũringa thenge ũrĩa ũraria ũraria ma koguo thenge nĩ yatatha kĩ no nginya wathĩnja thenge ũcoke ũthĩnje ndũrũme yakwĩka atĩa yakũhoria one koguo no nĩ ndakĩmũdimandi gĩ tiguo ũrehe Eh? gĩgũka na ithuĩ mũtigoka na inyuĩ hĩndĩ ĩyo biũ muone tũgĩka atĩa

rũcomoke kana tiguo rai thiu Rai, rai rai rai. kwĩ njoi Ĩni. na thuo ndaĩ ũndũ ararega no kũrĩ mũringa rĩa mũgwĩka atĩa njohi ĩ- ĩ- rũhĩa rũhĩa rũhĩa ĩno ĩtagwo ndathi ndathimi na nĩyo tũheagwo sakramendi nayo kana tiyo githĩ tiyo mũheagwo jesu akiuga gũtirĩ kahĩtia kaigana ũguo na kĩngĩ kaigana atĩa mbere ya ngai nĩ ihe angĩkorwo nĩ nyuaga rũhĩ ũkanyona ndĩna mahĩtia ĩwo nyuaga kau Eh? woyo nyuaga kau ndũrĩ mũhĩtia ũmũthĩ ndikũmũthomora ta tikũmũthomora hũrũ ikare kũrĩa rĩ niĩ na niĩ ndathime Eh, tukiroraga kirinyaga na tikirinyaga tuhoyaga tuhoyaga haria ngai ukagire haria sinai-ini akaria na mutha githĩ ndokĩire hau sinai-ini nake ngai wa gĩkũyũ ũkĩire ha kirinyaga kĩha haha ũguo

ĩno nĩyo yaumire maitũ aya tongoria ngwĩtahĩria rĩu nĩrĩo ndahĩria na ĩno ĩkoragwo rĩu nĩ nongorio tũrarongoria ũhoro wa mũciĩ ũyũ ũhoro wa nyina wa thuũ ũhoro wa ciana iria njiare gũkũ ona mahiũ Eh? na tũ- tugaga nĩ gũita kĩ nĩ gũita njohi mwahota kuona ta ngũmĩnina nĩgetha mũthuri etagwo atĩa mũtha ũrĩa warĩ gũkũ Mm-mm, baba wanyu baba wanyu mwaki ithe ndakĩrĩ na gũkũ thĩ na ithuĩ tuo tuo twaitĩra angĩkorwo na kaũru rĩ aikare o nako areke tũthe- tũthereme thai athuri thai thai mwangi na maina thai Ah, mwene nyaga tuoka mbere yaku tũgĩkwĩra igongona rĩrĩ ũrĩamũkĩre na ũreke gũtikanagĩe kaũndũ gegũtuma na thutha tiga o macio twerĩtwo na rĩtwa mekia mwene nyaga mwene nyaga reke mũciĩ ũyũ ũtuĩke wa kĩrathimo reke mũciĩ wa nyina wa thugu o naguo ũtuĩke wa kĩrathimo reke gũkauma athamaki thai thathaia ngai thai mwene nyaga twĩ haha na kĩrathimo gĩkĩ kĩa gũcina ndara tũragĩkũria reke icinĩke na ũreke macio twaria matũre Reke athuri arĩa maathiire tene, athuri mwene nya- eh, mwene nyaga reke ma- anyu- manyueo. Thai. Reke mũthuri Tithu ũrĩa ũrũgamĩrĩire ithe angĩrotuĩka wa gwathana na akaiguo thai. Mũtumia wake angĩromũigua thai. Angĩroathĩkĩrwo nĩ ciana thai. O na arĩa megũkũ nginya mwarĩ wa nyina na nyina wa thu o nao mangĩrogwata ndathimi ici mo- thai thai thathaia ngai thai reke ona ithuĩ tũrathiĩ kũrĩa tũrathiĩ tũthiĩ twĩ thayũ na tũkinyĩre bara gatagatĩ tũkinyie ro wega nĩgetha rũciũ tũkahota kwaranĩria na andũ arĩa twatiga gũkũ andũ arĩa mwatigwo gũkũ mũtigwo thayũ na ithuĩ tũinũke thayũ thai thai thathagia ngai thai reke mũthuri ũcio gũtongoretie wĩtagwo thu gũtongoretie ah, ihĩĩ cia nyina na gĩcũhĩ na arĩa angĩ onao matuĩke a kũrathimwo a mwarĩ wa nyina na mũndũ wothe wĩ haha na mũtumia wĩ haha ndagatuĩke nĩ wa gũciara reke amũnyokagie thai rĩrĩa andũ a gũciara matikĩiguaga ruo mũno Eh? tũrauga amũnyokagie mo reke ona mũciĩ ũyũ ũtuĩke wa kĩrathimo na ciana iria igũciarwo mũciĩ ũyũ na iria njiare Reke mwene nyaga ithome ithome ithiĩ ikinya university mũico ũcio ũngĩ thai reke ona kũkauma mũthamaki itũra rĩrĩ na itũra rĩrĩa rĩa kaburugi na na thuo magaciara thamaki thai thathaia ngai thai Thai, thathaia Ngai thai. thai thathaia ngai thai Thai, thathaia Ngai thai. athuri a kĩama nao mangĩrotũra na athuri othe maingĩre kĩama-inĩ thai rekei tũcokie rũĩ mũkaro reke tũ- tũtwa- tũtwa- tũtare ciana citũ thai thai Atĩ nĩ ndaita nyingĩ. Rekiona thirikari ĩrĩa ĩkuo mwene nyaga ĩmenye twĩna mathĩna na ĩgũithie thogora wa mũtu ona wa cukari ona wa indo ciothe thai. Reke mwene nyaga ona mũthamaki ũrĩa ũrathana ũmũtongoria rĩwe athiĩ gũtongorio nĩ ũmwĩrĩ wake ona arĩa maramũthumbũra Mwene nyaga mangĩrotiga kũmũthumbũra. Mũici angĩgarũrũka, mũici ũrĩa ũiyaga tuge eke atĩa? Agarũrũke kana akue? Ai. Ĩ mũndũ ũtunyaga mũndũ kĩa hinya? mundu uroraga mundu angira okuo guo ri wa mwangi maina maina wikaire thi muthuri wa maina eh Ma- athuri a maina eh muthuri wa- ureha ureha ureha ureha maina eh Ndũgĩũke wĩrathime. Athuri thai. Mwangi na maina thai. Ng'ondu na mahiũ maitũ thai. Iheti ciarĩki nyakĩnyua nyakĩnyua nguru na ĩrĩa nini thai. Ũcio wetwo erathime. No ũrĩa ũmwe gĩkũyũ kamemba wa mwangi. ndĩ mũmbũi na mbarĩ ndĩ mũmbũi wa mbarĩ ya ngoru mũihwa na agacikwa mbarĩ ya njirũ koguo gĩcĩ gĩkĩ gĩa gacikũ makĩaria nginyaga hau kahora tondũ ndahota gũkinya na hinya nake guka athiĩ kũrĩa akinyũkĩrio mataganu ndikwaria maingĩ na inyuĩ nĩ mũĩ ndatua kwaria nĩ njaragia ngũng'ethera kĩrĩnyaga na rũhĩa rũrũ no ti rwa ng'ombe, ũmũthĩ nĩ rwa njohi. Ndĩrathime nĩ amu ũyũ nĩ ũrathi ũrahinga ũrĩa warathĩtwo nĩ maithe maitũ a Chege, a Gĩtaũ, a Mwangi, ona iregi marĩ oho. Na niĩ rĩ, Nĩ ũndũ wa kĩrĩra gũtamba-rĩ, no ho nginyĩire, na nginyũkithie acio angĩ a Mwangi arĩa tũciarĩte, njuge thaai, ndathai ya Ngai thaai. Nake Mũmbũi wa mbarĩ ya Ngoru ĩrathime na rũhĩa rũrũ rwa njohi ang'etherete Kĩrĩnyaga, nĩguo ũrathi ũkinyanĩre.